Pakumaneja kwandaita semunhu anoziva kuti maneja anofanira kunge ashanda so so so ndaisangana nemachallenges aibvawo muvanhu muvatsigiri vedu vachitaura zvimwe zvinhu zvavaida kuti zvigadzirisike but kumaneja kwangu ini ndainge ndisina simba rekukondrola reku zvinhu like kutora brand ndichirisa maoko angu ini ndanga ndisina power iro i think kumaneja kwangu kwangu waita ngofanana nekwa show organizer zvazvo ungo tinogona kungotumwa kunzi inoonana nengi ndamuti nengi yakupe mari yakati amona saka mukufamba kwaita time zvosvika panguva yatazoparadzana handanga ndangova manager wayo kuti anga angovawo manager wezita because ndanga ndisisina chero duty ndasisina kana decision chero yekungotaura kuti vakomana ngatisangane nateni mangwana ukangoitaura iyoyo dati uzobvunzwa nza but wangu wazviudzwa nani zvokuti nateno kuti saka ndandaona kuti handisisiri manager but ndangosara nezita zvokutoti kutochinjwa kwamanager iye aifanira kutochinjwa nditoripo bcause maduties acho iwo vanhu vandisisamaita fungwa dzangu dzinofunga handingati ndochokwadi dzinofunga kuti maybe vanga vakuda kucreata space yekuti manager apinde ndo zvandakazongofungawo zvangu because eh, ndo maitiro akangoita futi pandakapinda pakaita kusanzwisana nemwe manaja anga aripo ndakatozozona ndapinda kuti otherwise ispace yangu yaitozi eh, saka pakuoperata kavanoita eh, ndakaona kuti ndeimwe reason then nekufungidzira futi kuti inini panyaya dzemari dze e, pamashows ataiita zvichinzi haana kubuda mari ese ndichiti ndakabvunza mari konzi haina kubuda tavharwa ndakabvunza mari then pamwe pacho ndaigona kuzofona back kumunhu yavo yainzi ativhara uya e, ndaingoshandisa office yekuti ndiri manager ndobva ndamufonera back kuti akuimi ah, makazotivhara sei chichichi kunzi ha ah, mari ndakakupai kare chichiona yapa ndakatosiyanana nemukomana akatotora before shochi kuti hamari ah, ayo inokwana sei obva vati ha iri kutavharwa Ndibva ndati ah, since ndiri manager show yakadai haifanira kurongwa ichipera inini ndisava manager ndisina kuziziva ingadai ndiri inini ndiri kutofambira nyaya dzemari dzacho ini saka waiti wakatarisa contract chero romagala chachero eh, uka bcoz pagala vazhinji vacho vaiziva indiri manager saka vakandipa contract ta, after taperfoma yekuti mari yenyu inozoya pakati waitozoona kuti rakatombosainwa kari neumwe munhu aitonziwo ndimanager ipapo mumwe munhu wezita nyowani rausingatozivi ndozvona saka ndakapedzana ndatozoona kuti zvitori nani kuti inini ka ndingofokasa nekuti mari yangu ndaiwana saka ndava ndakungoziva kuti pagala pabuda mari amushuwa kuti pamari pa yese magala akaitika eh, inini ndiri manager mari yandakawana gala iwani chokwadi ndechekuti mashows aishaikwa mari inini andingatire blame iyo because airongwa handisipo e, ozonziwo ah, mari haina kubuda saka kuti ndichitenda kuti haina kubuda ka inini samaneja awo ndisina kuona kuti zvafambiswa sei kutenda kwangu kwaivawo kushoma mozviona saka zvaiitika zvekuti maband members haanonoka kuwana mari pamwe pacho aitoregedza kuwana mari mm, eh, like show yaikaita south africa eh, show yesouth africa vakaitwa vanhu vakabhadharwa vakabhadhira mari before ekambani iyoyo unozviona kudzoka muroad then mukuru mbva wazoti ah, umana mati yazotiitumirwa tasvika beki kuzimbabwe unozviona so tasvika kuzimbabwe eh, panga pasina mari yacho chere yekutsvagwawo neimwe nzira kuti itsive pako yanga isipo futi saka inini ndini ndakazobhadharwa panotengeswa gitari